chi bei le vek ule a voin ka video ah chuan in helai hmun ah hian ka riak dawn a ka awmna lai hmun tak hi tlang tho ani ta chuan in hei a tlem in a awn deuh a tih zawl te pawh a ngai anga ka buk chunga tan hian mau tho ka hmang leng a chuan a bang hi ka siam dawn leh dawn lo ka la chiang lo va, hun ka neih dan a zir a ning a, eng pawh chu ni se a mau chu la phawt ila.

tunah chuan a chung lampang tur buaipui ila a mau phel a in kawkalin ka kham neih dawn nge mau hnah ka hmang dawn ka la chiang lo va. Ruah hi a sur em em ka ring chuang lo va, tlem a tui hul lo deuh pawn siam in a pawi na a awm dawn lo va.

hemi hi chu a a do na chau ania a chung tur ani lova

A chhung atan hian changel hnah hmang mai la hun a heh dawn lo bakah mau a hek dawn lo va, chuvang chuan changel hmang ila a thain ka hria. Khulai lawkah khuan changel a awm a, umm chumi chu hmang mai ang.

A hlai hlawm khawp mai a, a chung lampanga mi hi tlemin a hlai lo deuh zawk a, a hnuai lam mi ho chu a sei tha bawk a, a hlai bawk a.

Rualo sur pawh nise helaia tui hawk a luan kawr ka siamah khan tui kha luang phei anga chuan khu lamah khuan tui kha luang thla dawn a ni. A hma mi ai chuan a zau deuh a. Zan mut pawh a nuam deuh ang helai hi chu. ole a atlai tran deuh tawh bawk a thing tuah tur tunah chuan zawng khawm tawh ila khi lampang ka chhak lamah hianin thing tuah tur chu ka zawng anga thing tuah tur hi avang reuh lutuk a helai hmun hi ka rawn chhoh lama ka rawn en pawn

hemi mau ah hianin arsa hi kan chum sin enge a tui dawn nge dawn lo chu ka hre lo a

tunah hian ni a tla tawh a chuan hei ka buk chung hi a changel hi ni khan a hem khawr vek mai a mau hur hian sa hi ka chhum ngai mai lova engang takin nge tui don pawk la hrilova chuanga engmah ka tel lo a mau hurah hianin hemi a sa top hi a ni mai a khu a rawn phuan chho nasa khawp mai a a khami sa vel kha a nih ka ring a sai chu min tawh tura ngai la ta hin lo om phut sila

a hmin tha khawp mai a hei sa pawh

Aw le, tikhan zanriah ka ei zo va, chuan tunah hian dar sarih a ri tawh a, hei boruak pawh dai khawp mai a, ka ding lampang leh ka vei lampangah hian kawr te a awm ve ve a, chumi vang te pawh chu nia boruak hi dai a, chuan thing hi ka nei tam vak lo va hei, ren a ngai dawn a. zana han lak belh leh chuk chuk ai chuanin ah rento in tih an hmang zawk ila chu lovah thing hi tlem lutuk a helai ramah hianin vawiin tlai ka han zawn pawh khanin thing hi a awm ang lo a a ro hi zan mut pawh a nuam dawn a hei ka vei lam atang mi rawn ur chho ang a. eng sava nge ni uak uak uak a lo ti a sava hming hi ka hre vak lo a heng ho zawng hi ka thing la neih chu a nia kan lak belh tawh lo vang a thing hi vang rol tuk a helai helai mual ah hian in vawi lehkha te tuah nghal pawp pawp tur a ni chuang lo va. mei hi ah a lo en ve a a lo thi loh khan a tha ni mai a. Hei vawiin khanin ka lo ti ka lo ti lang miah lo a hemi thing hi a zung hi nalh khawp mai a hei. danglam bikna riau a nei tlat a ni he thing zung hian ah he thing hian a nalh khawp mai hei in thing nge ni ang aw arsi te pawh langa mahse a camera hian a la thei dawn chung lo a hei ka tui chawina kha nia chuanin thil dang daih a vai khat chu ka tawn hriat pakhat ka lo sawi nga umm nang mi pawn in hlawk pui ka ring a ram hi ka kal anih chu chumi ka ram kal na ah chuan in hei tlang dung hi ni ta ka ram kal na kha kum sawm vel lo an neih tawh loh chul ani deuh ber ang chu tah chuan ka lut phei a ti khan in a pik tawh khawp mai a. khami ah an lo hlui an chul kha maw chuanin tikhan ka lut phei zel a tikhan a nuam ka ti hrim hrim a ram vah hi mahni a han vah vel hi ram pit deuh deuh ah te hian a nuam ka ti a chuanin a thim deuh ruih mai a an kal ngai vak lo na a ni bawk nen khanin chuanin kan kal phei zel kha chainsaw a mi thing an zai na kha chainsaw aw chainsaw khatiang thawm kha ka hria a. ka ka awmna atanga mual hnih mual thum vel lek angah khan ka ngai a tu thing ngen zai le a tiin a va pawh ka tum a nih chu chuanin tikhanin kan a ruamah khan ka inchhuk thla a chuan mual khat kha ka inkal pel a mual hnih vel-- ka kal hnu khanin ka ngaihruat ta ka chain saw thawm hriat kha enge ni kilometer hnih atanga kilometer thum vel daih a ni tih ka hre chhuak ta a awmna lai tur awm ang vel pawh ah ka hria a khalai hmuna mi chain saw ah thing an zei thinna kha a ni maw. tiin ka ngaihruat ta ka hretchhuak ta ka lo kal hlam han tawh khawp mai a mual hnih mual thum dawn chu ka lo kal phei tawh a mahse mak ve deuh chu khang ah khang hun lai pawh khanin khami thawm kha hnai deuh ang khan ka hre tho a ka ka va thleng thei reng reng lo mai a ah tlanga ka awm vang te pawh khan ning a thawm kha.

ah kalkawng hlui kha a lo nia vei lampang kha chu ramril lampang pawhna zawk kha lo nia chuan tikhang khan en tak mial a ka phone kha an phawrh chhuak a signal lah kha engmah a lo awm lo va umm ka rahna hnu vel kha ka han chhui tan ta a vanneih thlak takin tikhan ah ka rahna hnu a khuar te kha ka hmu ta a tikhang ka kalna lai chu. Ahh harsa em em lovin ka zawng hmu chho ta te khan umm chumi chu ni mai a ka bo hman teuh khawp mai a khami ni khanin ka kalna nge nge pawh kha ka ka chiang tawh lo nih chu hma lam pang hawi zawng khanin ka kal char char avang khanin a mualawm dan vel te pawh kha engmah kha ka hrelo hrim hrima ka let leh lampang phei ka chungin. ka kal pel hnu a ni tih pawh kha ka ngaihtuah pawh khanin a mak ka ti a ni kha mi kha mi hemi mual ah hianin ka lo kal a ni maw teh ka ti zawk ta hi mah khanin a sa lutuk ka ke ka hem a lawm le

ka mu thil hlanin helai hianin a mei alh hi alo tla thla palh thei a chuvang chuanin umm ka heng ka block anga a dalna ka siam anga helaiah hian-- Meiling pawh lo tla tha palh pawh ni se mi hian a dal dawn a, ram kang thei lakah a veng dawn a. Tihian ka mutna tur chu ka peih fel ta a, chuan tunah hian dar sawm a ni tawh a, engpawh chu ni se, Vawiin ka che tla te hmuhnawm in tih beisei la, keiman a hmuhnawm ka rin aiin. Chuanin ka rawn dah chho zel ang a video te hei ruah te a rawn sur chho tan dawn a tawh a, ruah sur hnuaia riahbuk sual te han riah te, tawnhriat ka la nei tlem a, ruah sur hnuaia han kem tak hi chu ka riak tawh tho nain vawi hnih khat chu. Chuanin aa hmuhnawm chho zel turah pawh ngai la ka video te chuan tunah chuan mut han tintuah ila zanah ka thlangharh te nih chuan a remchan danin video te ka rawn aa ka rawn film leng a chuan engpawh chu nise zingah kan inhmu dawn nia.

tihian buk hi chu tichhe lo hian tian dah mai ila. Takina te pawh a kan lo hmang tangkai thei a hemi buk hi chuan hei mei pawh ka ka ti der a mei man kai lo turin hei ka ti fai a sir vel pawh chuanin a hmuhna min ti bai sei la hmuhnawm min ti ka rin ain chuan sawidawn khanin ruahsur hnuaia kem te ria buk sak te ka rawn ti chho zel ang a tunlai ka hrisel mai tha lo lutuk a chuvang chuan a aia tha pawn rawn tih chhoh zel ka tum ang a tuna mi video tak hi chu a hmun a min tih chuan a tha ni mai a eng pawh chu ni se tun tan chuan thang hra phawt u le Silpuan chhun rawlduh hlim ki man